Genesis 34 Ka letšatši le lengwe Dina morwedi wa Jakobo le Lea o ile a etela basadi ba ba Kanana. Ge Shekeme morwa wa Hamore Mohibe yoo e bego e le kgoši ya selete seo a mmona, a mo tšea a yo mo kata. Fela mosetsana o be a kgahla Shekeme, gomme Shekeme a mo rata mme a leka go thopa pelo ya gagwe. A botša tatagwe a re, Nnyalele mosetsana yo. Jakobo a kwa gore morwedi wa gagwe o gobošitšwe. Fela ka gore barwa ba gage ba be ba le nageng le dikgomo tša gagwe, a se ka dira selo go fihlela ba bowa. Hamore, tatago Shekem, a tloga a yo bolela le Jakobo ka nako yeo barwa ba Jakobo ba go roga ba etšwa nageng. Ge ba ekwa taba yeo, ba selekega ba befelwa kudu, ka ge Shekem a dirile taba ya dihlong setšhabeng sa Isiraele ka go robala le morwedi wa Jakobo, a dirile taba ye e sa dirwego. Hamore a re go bona, Morwa wa ka Shekem o rata morwedi wa lena hle. Ke a kgopela a mo nyale. Nke re nyalelaneng, le re neele barwedi ba lena, le rena re le neele barwedi ba rena. Ke gona le tlago dula le rena mo nageng ya rena. Le ka dula mo gongwe le mo gongwe mo le ratago, la sepela le lokologile, la ikhweletša ya lena naga. Ke moo Shikeme a itšego go tatago Dina le dikgaetšedi tša Dina, Ntumeleleng ke mo nyale, gomme ke tla le fa se sengwe le se sengwe se le se nyakago. Le ka rotoša magadi ka moo le ratago ka gona. Ke tla le fa se le se nyakago ge e ba le tla mpha yena ya ba mosadi wa ka. Barwa ba Jakobo ba fetola Shikeme le Hamore tatagwe ka go ba radia, ka gobane Shikeme o be a go bušitše kgaetšedi ya bona, Dina. Ba re go yena, Re ka se dumelele gore kgaetšedi ya rena e nyalwe ke monna yo a sego a bolla. Seo e ka ba kgobogo go rena. Re ka dumela taba yeo ge feela lena le ka swana le rena ka go bolotša banna ba lena ka moka. Ke moo re kago kwana, ra nyalelana. Re tla dula gare ga lena, ra ba setšhaba se tee le lena. Eupša ge le sa kwane le se re se nyakago, la bolotšwa, re tla tšea Dina ra tloga. Hamore le Shekeme morwa wa gagwe ba kgahlwa ke polelo ya banna bao, gomme lesogana leo la se hlwe le diega go dira seo se kgopelwago, ka gore o be a rata morwedi wa Jakobo. e be e le yena yo mogolo ka lapeng labo. Hamore le Shekeme morwa wa gagwe ba ya kgorong ya motse, ba bolela le banna ba gabo bona ba re, Batho ba ga ba tshwenye. A re ba leseng ba dule mo nageng ye le rena, ba sepele ba lokologile. Naga ye ke e kgolo, mme le bona ba ka dula mo. A re nyaleng barwedi ba bona, gomme le bona ba nyale ba rena. Batho ba ba dumela go dula gare ga rena le go ba setšhaba se tee le rena ge feela re ka phetha lebaka la gore re bolotše banna ba rena ka moka bjale ka ge le bona ba bolotše. A ke re diruiwa tša bona ka moka le tšohle tše e lego tša bona e tla ba tša rena? Ka gona, a re dumeleng gore ba dule le rena. Badudi ka moka ba motse ba kwana le seo Hamore le Sekeme ba se bolelago. gomme banna ka moka ba bolotšwa ka morago ga matšatši a mararo ge banna ba sa babelwa ke dintho barwa ba jakobo ba babedi simeone le lefi dikgaetšedi tša dina ba tšea ditšhoša tša bona ba tsena motseng ba sa gopolelwa selo ba bolaya banna ka moka ba bolaya le hamore le shikeme morwa wa gagwe ba tšea dina ngwakong wa shikeme mme ba tloga Ka morago ga polao yeo, barwa ba bangwe ba Jakobo ba thopela motse go lefeletša kgobošo ya kgaetšedi ya bona. Ba tšea dihuswane, dikgomo, dipokolo le se sengwe le se sengwe motseng le mašemong. Ba tšea dithoto tša bona ka moka, ba thopa basadi le bana ka moka, ba tšea le tšohle ka mengwakong. Jakobo a re go Simeone le Lefi, Le ntsentšhe bothateng. Bjale Bakanana le Baperise le yo mongwe le yo mongwe mo nageng o tlilo ntlhoya. Ga ke ne banna ba bantši. Ge ba ka ntirela seboka mme ba ntlhasela, nna le lapa la ka re tla fedišwa. Bona ba mo fetola ba re, O ra gore re ka lesa kgaetšedi ya rena e swarwa bjale ka sefefe?